Һәр елны диярлек без Татарстаннан кунакка безнең шагыйрьләребезне, язучыларыбызны чакырабыз. Әлбәттә, әлеге очрашуларга безнең укытучыларыбыз килә, үзләренең укучыларын алып киләләр. Чөнки ничек инде үзебезнең язучылар белән очрашмыйсың ди, аларның шигырьләрен тыңламыйсың ди. Ул бит инде безнең Телебезнең сагында торган кешеләр. Чыннан да Татарстан язучылары шәһәрнең бердәмлек милли китапханәсендә һәрчак көтеп алынган кадерле кунаклар. Бүген биредә шагыйрьләр, Муса Җәлил һәм Һади Такташ премияләре лауреаты Рәмис Әймәт һәм Төркиянең Намик Кемаль исемендәге әдәби премиясе лауреаты Рифат Сәлах. Читтә яшәүче татарлар татар теленә, татар әдәбиятына сусап яшиләр. Аларга мөмкин кадәр менә шушы милли продуктны аларга илтәсе иде, аларга тәкъдим итәсе иде. Аларга, аларга, алар каршында ешрак чыгышлар ясарга кирәк безгә. Очрашуда катнашкан татар теле укытучылары белдергәнчә, мәктәпләрдә татар китабына ихтыяҗ бар. Китапханәбез дә бик бай, татар әдәби китаплар белән. Балалар алалар, укыйлар. Телебез югала, бетә, ул үзе, үзара елап тору гына безнең. Әгәр дә без бу, шулай. Ешлап очрашсак, бер-беребез хәлебездән килгәнчә булдыра алсак, гаиләләребездә татарча сөйләшсәк, мәчетләребезгә йөрисәк, гореф-гадәтләребезне бик калдырырга тырышсак, югалмас ул Алла теләсә. Татар телен кем генә таптамаган инде бүгенге көнгә хәтле. Тереләр бит әле без, иртәгә дә тереләр, бездән калганнар да тереләр булырлар. Сер түгел, Татарстаннан читтә укучы һәм җирле диалектта аралашучы балаларга Казанда әдәби телдә басылган татар китапларын уку кайбер авырлыклар да тудыра икән. Алар менә бу сүз нинди, бу сүз нинди дип сорыйлар. Безнең мәктәптә татар балалары гына түгел, рус балалары да иде түгәрәккә. Шуңа күрә безгә ничектер җиңелрәк тә булып китә. Мәсәлән, татар телендә бер үк сүз, чуваш телендә дә ул ошаган була. Бөтенләй дә аңламасак, сүзлекләр белән эш итәбез. Бездә алар бар. Балалар өчен дә, зурлар өчен дә. Терле сүзлекләр, терле дәреслекләр, уку әсбаплары. Татарстан Республикасы безгә аның белән ярдәм итә. Очрашуга килгән язучылар үз шигырьләрен уку белән бергә татар китабы, милли тарих хакында да сүз кузгалтты. Бу, үзебезнең шәһәр. Бу, Сембер шәһәре. Бу, татарның Борынгы шәһәре. Моны яулап та алмаганнар. Монда һәрвакыт без яшибез. Йөрәктә яралган һәр сүзне Энҗедәй күкләргә тезәсең. Бигрәкләр гүзәл син, туган тел! Син генә үзәкне өзәсең. Өзелеп сагындым мин сине, Дөньяны колачлап гизгәндә. Син генә, син генә, туган тел! Моң булып туласың йөзләргә. Шунсы сөенечле, Ульяновскида ел саен җирле татар язучыларының китаплары чыгып тора. Кем әйтмешли, әдәбият чишмәсе әле саекмаган. Ә китаплар гел язылып тора. Без, татар, менә каләм тибрәтүчеләр дә, яшь шагыйрьләр дә, аларны кемгәдер язабыз бит. Ул китаплар укылырга тиеш. Ульяновск татар милли мәдәни автономиясе татар басма китабының 300 еллыгына багышлап ел азагына кадәр дистәгә якын чаралар планын әзерләгән. Алар татарлар яши торган авыл-районнарда да узачак. Аның кысаларында Сембер язлары китабының җиденче чыгарылышы да шушы көннәрдә дөнья күрәчәк.